Dawtku cu sian lonak mitchin ka zoh i ṭhennan lai cu vun chim law Chikkhat te von i ṭhen ding hmanh ka siang ti lo. Ka khuaruatmi nih ka mithmai a rak thlen rua. Dawtku nih ka mithmai ah lungretheihnak mithmai a hmuh rua i kaa nuamhnak ding a phunphun khua a khaang. Kaa nuamhnak ding lam a kawl. Tidil ah minung pahnih te lawng an i citmi tilawng kan i cit. Kan mit nih a hmuh khawhmi inn le lo kong le thil sining pakhat hnu pakhat in a ka chimh. Nanduin an timi hausenpi tlakrawh in ṭha ngaiin aa kulhmi cu siangpahrang inn le ralhimnak ca i an rak sakmi inn a sinak kong le a tuanbia a ka chimhmi ko nih ka lung a ka lak ngai. A konglam ka theih hlanah zei i ka rel lem lomi a vun ka chimh hnu cun zoh ka duh ngai cang. Kawl pawl an pathian kong le an siangpahrang hna tuanbia a ka chimh dih in Mupianyi ṭha an timi kan i cit. Dawtku he fek ṭhup in a kan tlaihtertu le thinphan nawn ṭung i nuam ngai ṭung i a kan auter lentu a si caah maw a si hnga zeidek. Kaa lunghmuih tuk i a philh in ka philh kho lo. Dawtmi he i ngai tuk buin khua caan rilṭi cang ahcun caan a liam manh hmanh theih a si lo i zanlei ni zong liam aa tim manh ko. Dawtku an sianginn ah ka va thlah ṭhan ka ti cu Kawlpa aa za ngaimi nih an sianginn kan phak bak in zei rel lo nawn khin, Dawtku, tuah petu le a vun ti. Dawtku nih camah chittu thangthang, tu ah camah ngeichih u tiah ralṭha takin a vun chim cu a ar ko. Dawtku bia nih ralṭhatnak a vun ka pek i zei ah hme kaan rel hna hei ti phun khin ka zoh. Nan college hna hi cu kai duh ning law ka kai kho tuk ve. Nanmah nak hmanh in ca ka thiam deuh lai ti phun khin zeirel lo tak phun khin kaa umter. Nanmah pawl pe nga le lepmah panga hrawng i a sangmi hna hi cu chuk zoh in dakaw kan zoh hna tiah ka thinlung tein ka ti len. Lianlian nih khuachung a lawi pah in dawtku te sianginn ah a vun ka don pah. Kan lawipa ah Lianlian nih chun nitlak sianginn ah maw nan um ko? Um hlah, khuachung ah kan kal ve ko, kan rak lawika te bak si. Pangpar dum le naindruin hna ah kan kal. Thangthang, kan pu nupi kan pi nu he kan i tong i thil dang thil thar hna nan lak chih lem lo dingah cun nai i na lakmi bantuk kha cu Mandalay ah kan ngei ko. Muse lei in kan cahmi si a ti le muse lanh lo zong in kir khawh kan si tu hi. Muse hmuh theng na duh ahcun kan lanhpi ko lai. Nangmah nawl siseh. Ah, thil lak hna a hauh lo ahcun um ko seh. Mandalay ka hmuh i za tuk ko. Hmuh ṭhannak caan um te ko lai. Mandalay na hmuh le maw za ko na ti. Dawtku na hmuh le dah za ko na ti ṭha tein vun chim. A nih bu in a vun ka hal. Na theih ah za, nu ko hi lo hlah, biahal pan phun in i la hlah mu ka ti. Kan kawifa in va chungah thangtak in kan ni. hotel kan phan kan i kholh ṭawl dih hnuah zanriah thaw tak in lianlian nih a ka dangh. Zan kan ihpah in bia kan i ruah. Ka saduhthah le ka lungthlitum cu ka nu le ka pa sinah ka chim hlan ah ka hawi ṭha bik Lianlian chim ko ning ka ti i ka chimh. Lianlian Muse lei kan lanh lo ahcun Rengkun lei ah lanh ka duh ko. Kawlram ah zei tuah ding ka hngal lo. Zeitilei hmanh in kaa sersiam khawh nak ding lam ka thei lo. Phaisa hram zei ka ngeih lo tikah ka caah zei tuah ding hmanh a um lo. Malaysia lei tu ah kal ning law ka caah ṭha bik ko lai tiah ka ruah. Rengkun ah passport tuah ah kal ning law Tlam a tlin ahcun Malaysia lei tu ah kal ah a ṭha ko lai ka ti. Dawtku na chim cang maw? Nihin ah ka ceihpi pah nain a lung a tling lo. Cu kong cu chim rih hlah a ka ti. Sianginn an khar chawm ve lai. Khua ah ṭha deuh in ka chimh te hnga ka ti ko hih. Aw, thil ṭha ngai a si ko nain rili ralpi i vun kal ko cu. Ruahning le i tinhning bangin thil si lo sual sehlaw dawtku he nan i ṭhennak a chuahpitu hna a si sual hnga maw? Mah cu dawtku zong nih a phan ngaimi a si ve. Ka kal dingah cun biakamnak te he hmete ka kal ve hnga ka ti. Kum thum chung kan i hngak lai tiah a fekmi biakamnak ser a hau ko hnga. Kan dirhmun le thil sining nih a pek lo caan ahcun nu cu von chim law pa hmanh nih ka biakam le ka tlahṭem ti hi zulh a har ngai caan a um tawn dakaw thangthang. Si tuk hmete zeiti hlei hin lamdang ka hngal lo i a si ko. Na lung naa thleh cang ahcun Si ko hme cu, kei tu cu ka rak tlung chung a hau ko lai. Aizawl leiah rak lanh ka hau lai i phaisa kong tu ahcun na lungre thei hlah. Midang ta panh le cawi zong hau lai lo. Keimah nih kaan rin lai. Lianlian bia ka theihmi nih a ka lawmhter ngai nain a ka bawmhnak a tam tuk cang tikah a hmai ka khat ti lo i Aa na siarem lo si le a cheutu hna in ka bawm law a cheu cu keimah nih kaa damh ve ko lai. Na nu le na pa lam an lungre na theih hna lai. Kaa damh ko lai ti cu mi sinah cawi ding na chim duhnak si ko lo maw? A kar an in lak lai. Ramdang hna na kal ahcun bawttak zong in na rak tlung te kho men si. Nangmah hna nih na ka bawmh caan hna phan te lai cuh. Thingmui sanchel, ramh sanchel ti dawh a si khah. A donghnak kan bawmh zong a si kho men si. Ka bia ka al hlah, na ka al ahcun ka duh lai lo. Malaysia kal ka duhnak kong lianlian ka chimhmi cu hun ka kalter ti i bawmh a halmi hna ka lo ka ti i kaa nuam pah ziar lo. Asinain lianlian nih a ka dawtnak hi fiang tein ka hngalh caah Laimi nih kawi le fa kar i dawtnak nih hin u le nau nih i tuahpiak khawh lomi dawtnak hi Kawi le nih an kan tuahpiak khawh ti ka hngalhmi nih Laimi kan i dawtnak a sunlawi zia kaa fiang chinchin. Ka thiam tawk in Lianlian sinah lawmhnak bia ka chim. Kaa khat nih chim ka von i thawk vial ahkhin a hau lo cu a ka ti i ka bia aa ka tan. A thaizing zingka te ah Lianlian he dawtku kan va chawnh ta i a kut kan va tlaih hnuah Lianlian khua lei ah a kir i Rengkun lei kal ah kaa thawh ve. Dawtku nih passport tuah cu thla khat hrawng lawng a rau an ti ko khah. Na tlunlei hna ah vun ka hlam pah te law kan sianginn khar he hna aa ton ahcun kan tlungṭi te lai a ka ti. Rengkun ah ka pahram tein aa kaa ṭhum. Ka herhnak vialte ah a ka tawlrelpi khotu ding manghnin a ka auhpiak i Amah nih tlamtling tein a ka bawmh caah passport tuahnak kongah cun ka tluang ngai. Ka passport a chuah hnuah kalnak caah visa kong cu puaisa kut ah kan ap i va tlung chung law kan in cah tik paohah na ra te lai. Khualbel rak tlawng hlah, zeitik paohah auh khawh na si hih tiah ṭha tein bia a ka cah ta.

Ka mitthlam ah dawtku muihmai lawngte a vun cuanter. Dawtku he kan i chawhṭi lio ka ruat i nainruing kong dawtku nih a ka chimhmi hna ka hnatthlam ah an hung cuang. Dai tein holh lo zei loin sau nawn ka ṭhu. Ka thinlung cu Mandalay ah dawtku sinah a um. Aa uk nih, "Uthang zeihme na ruah?" a vun ka timi nih a ka lauter. Phakanh lei bingzu pawl si hna sehlaw ka feeling na ka hrawh tiah an liamter men lai. Lungchung ummi chim ngam ṭung loin zeihmanh ka ruat lo ka ti. Ka lemyu lei tlunnak ding mawṭaw lephmat kan cawk pah hau lai i direct mawṭaw kan phiatpiak lai na duh maw? Duh hlah ka ba deuh i Mandalay ah nikhat hnih cu i dinh ka duh. Si le Mandalay tiang lawng kan phiat lai tinak maw? Ka thinlung tein dawtku hngahpah ka duh caah "Aw, Mandalay tiang a za ko" ka ti. Mandalay ka phan. Dawtku te cami puai an tuah lio a si. Nithum hngah hau dingin a um. Poi hlah ka ti i ka hngah. Keimah lawng khuachung tal ah i chawk ning ka ti i Jesuh ah ka kal. Ka luhnak lei in ka chuah khawh ti lo i sau nawn kaa chawk cang. Mandalay ṭhuhmuk cu ka kutkhat in kaa ken. Zeihmanh caw ṭung loin ka chuah cianak le ka kal cianak ah atu le tu ka chuak lengmang. Dawrngak pawl nih zeidah na kawl tiah atu le tute an ka hal. A nih hnu cun a tlau le si ko lai ti an hngalh le si men lai an ka hal huam ti lo. Kawl holh ka thiam ko hme cu ti phun in hnangam ngai in ka um. Kawlpa ka tlunnak hotel ka hal i na holhmi le na chim duhmi ka thei lo a ka ti. Ka leemioh hrawng kan kawl holh hi a thei lomi an rak um pah tawn. Ka hawipa nih Kawl pawl cu an hrut tuk le anmah holh in chawnh zongah a thei lomi an um, a rak timi hna ka lungah a chuak. Zeichu chungah Laimi nutung pathum, Thantlang leimi si dawh an si, thil phauh tein a cawmi ka ton hna. Saiha, Lawngtlai le Lunglei ah thil a zuarmi kan si an ti. An kawlholh ka ngeih ah keimah nakin an thiam lo deuh nain an duhmi paoh an cawk khawh. An chimmi paoh thil zuartu nih an theihpiak hna. Ka khuaruah a har ngai. Kei vial kawlholh ka thiam ka thiam kaa ti nain ka holhmi an ka theihpiak tuk lo. Kawlholh an thiam lo buin An duhmi kip an chim khawh i an cawk khawhmi ka ruah ah anmah sin tu ah i tel ve lawlaw ah a ṭha lai ka ti i ka va chawnh hna. Khoika ah dah nan i ṭhum? Khoika ummi dah nan si? Naimyo Daw Hotel ah kan i ṭhum. Thantlang mi kan si. Nangteh? Tahan lei ummi ka si, na myodraw ah kaa ṭhum ve ko. Ka thinlung tein anmah sinah ka lawi ve te lai ka ti. Thil lakah maw na rat ve? Si hlah, ka van i chawk sawh le si ko. Rangoon ah passport tuah ah ka kal i ka tlunlei a si. Thil pakhat te lak ding kan ngei le kan zuu ko ca. Nang kawl holh thiam ah fak deuh in na kan detpi lai le kan lawiṭi te hna lai. Ka thinlung tein nanmah hme thiam deuh hi ka ti hna. Ihnak khan kutka puanzar le cabuai khuh an ka kawlpi i tam taktak in lak kan duh. An rak lak bal lonak dawr ah si kaw an kawl holh an theihpiak ve ti hna lo. Lai det bak in an vun ka detter cu a zuartu nih a chim hlan ah kanmah lei tu nih kan sung lai a ti ding phun khin kan um. A zuartu nih a ngah lo a ti hnu zongah kal an i tim hlei lo. A ngah hlan lo kan hal ko lai an ti. Ni dang zongah kan ra lengmang lai ti cu an lak i kawl holh thiam bik Sung Hlei nu nih Na um ah le a mia ci la de ti cu voi kua le voi hra cu a nolh lengmang. An lungput ka zoh ah khualtlawng ding ciammam an si. An hlawh zong a tling ko lai ti ka ruat i Laimi kan za bak hi Kawl holh thiam lo bu zong in Mandalay ah duh paoh in an cawlcang khawh ko ṭung ka ti i ka hmuh hna bak ah hin kaa nuam tuk. Dawr ngaktu nih nan hnuah maw midang tampi a ra ding an um rih tiah a kan hal. Silo anmah hi ni dang ah a ra lengmang ding an si. Anmah nih ni dang zongah an in cawk lengmang hna lai. Sumdawng an si i phauh tein thil a la pengmi an si ka ti. A donghnak ahcun dawr ngaktu nih an pa a hei chawnh i an pa nih Tampi an lak lengmang ding ahcun pe ko hna a vun ti tak ko. Thil hi a miak tampi duh ah saupi chiahnak in a miak a tlawm deuh zongah tampi zuar khawh a ṭha deuh a vun ti. A vun chimmi bia ka theih ah Kawl pawl hi cu thil hi an rak hngal deuh hrim ko mu ka ti. Manṭung loin saupi i chiah peng cu phaisa a thi men cu mu. Zuar khawhnak in zuar i a dang lak lengmang cu a ṭha deuh takmi a si. An i lunghmuih dom, nangmah thawngin a si an ti i lawmhnak bia hna an ka chimh len. Ka thinlung tein nanmah thawngin lam ka tlau ve ti lai lo ka ti nain an ka theih lai ti ka phang i A tlau lo ti bang kaa umter. Ka lung chungin ka bawmh khawh ve hna nak aa dang. An ka bawmh khawh ve nak aa dang. Ahohmanh aa nehsawh ding kan um lo ka ti i cu pi cu te va ti hlah u timi bia kha mah bantuk hi pei an chim duhnak a si lai hi ka ti i Khua tampi a ka ruahter. Hotel kan phan. Kan i kholh dih bak in an vun ka auh i dawr kan i cuh hna lai ti si ko. Mah lawng umhar in pei ka um ko lai cu ka ti i an bia cu al bak ve hlah. Annih nih le minung kan tling lo i dawr i kahnak cun dawr cuh kan huam deuh ti si kaw cabuai cungah rem tak in puan cu an vun phah. Sumdawng kan ti hna cu liam lo cun kah a huam lomi lawngte an si. Tampi thap bel cu an duh ve lo. Ka thiam le thiam lo an theih lo caah a ṭangṭi ding phe in kan leh hna lai ti si. Kan vun let hna cu nambar tam veve le a tlawm veve ṭanṭi ding ti si kaw Sunghlei nu le keimah a ṭangṭi ding kan si. Biakinn nu le marem an ṭangṭi. Marem an timi cu nungak a si le nutung a si zong ka thei lo. Ka hal ngam ve lo i keimah nak upa a si nain marem tiah ka auh ve tuk ko. An i kah tawn ning phunglam an vun chim. Kawt ah hmak panga ciru dawr thum nga ah makli pakhat le dawr hnih veve in inn sarih in tei ah pathum pahnih mah kul le riat ah puaikhat i kem puaikhat sung ah thong hnih ti si ko dawr cu phun cu khual an tlawn hnu lawng ah an thiam ṭheo lai kei tu cu ngakchiat lio tein rawl einak in kingkah Dawtcuh le ka ram bawt kah cu a duh deuhmi ka si i ka ṭanpimi sunghleinu le an lakah thiamciam bak si kaw kan miak hna. Zanriah ei zongah American siṭem bak kan hman. Zanriah ei khawh tlawmpal ah na ci na puai ti si hoi. Mandalay cu linsa pah ṭung kaw tuan ah i hngilh khawh a si hlei lo i zinglei suimilam pakhat tiang dawr kan i cuh hna. Atu hi zeidak an hei lawh ve cio hna hnga? Voikhat hmanh kan i tong ti hna lo. Chungkhar cawmnak ah pa hmanh si loin nu nih an teimak ning le an ralṭhat ning ka hmuh ah ka upat ngai hna. Harnak an ton caan ah pakhat nih ka fanu college a dih hin cun kaa dim ve cang lai. Pakhat nih ka fapa Baibal sianginn a dih cun kaa dim ve cang ko lai. Pakhat nih innsak kan lim hin cun kei zong din ka duh ko an timi ka theih ah chungkhar caah an i pumpeknak hngalhpiak ahcun upat lo awk an ṭha lo. Arpi hmanh nih mi sir an rak ti bang chungkhar sersiamtu an si tak ko lai ka ti. Kan i ṭhen hna lai ah ka upat hna nak kong ka chimh hna i an i lawm ngai ve. Lailei ahcun kannih sumdawng pawl cu zeite ah an kan rel ṭung lo. A lir tukmi inn pei an kan hmuh le an kan ruah ko. capo khim pei an hei kan saih salam ko cu tiah nangmah lawng a kan faktu na si tiah sunghleinu nih i biatak ngai khin a ka ti. Sumdawng paoh an lir lai lo, dawng lo paoh an ṭha thlu hlei lai lo. Minung phung si ko ka ti hna. Caan khat te ka hmuhmi hna an si nain ka philh kho ve hna lo. Dawtkute zong an cami puai ṭha tein an dih. Sianginn khar cu ngakchia lawng nih kan rak i ngeihmi a si rua lo. College siangngakchia zong an i nuam ngai hna. Aa duhdawmi hna bel ṭhen aa siang lomi an um len ve lai dah ka ti. College kai ve bang anmah sinah ka tlung ve i kan mawṭaw ningpi in siangngakchia lawngte kan si. Keimah lawng a lengmi ka si. Motor chungah kawl hla an chuah i an dihlak nawn in awthang taktak in an zawh cio tikah bia i ruah awk hmanh a ṭha lo. Zan a hung tlai ziahmah i an i hngilh cio hna. Hla an chuahmi zong din deuh in a volume an vun dinter i lungleng tawkte khi a hung si. Thu Ing Tin nih lunghno tak in a sakmi hla A meh-ing timi a khualtlawnnak in an run in a ngeihnak kong a vun sakmi ko nih lunghno le ngaihchiat a zualter. Dawtku nih ka ṭang cungah i pom buin sianlonak mithmai le anka he, “Uthang, Malaysia ahcun na kal tak ko lai maw? Ka kal a hau ko lai. Kal loin Lo ah pe saya zong ṭuan ko hme. Dawtku, keimah lawng ka si lo. Ka nau le sianginn kainak ding zong ruah chih a hau. Kan upa bik le nupi a ngeih ve cang tikah a hmuhmi cu anmah chungkhar caah hman a hau ve cang. Keimah zong degree pakhat tal ka lak ve lo ahcun hmailei nunnak caah a si kho lai lo. Kal ding cu ka zen tuk ve ko. Keimah he i ṭhennak in sifah le degree lak lo ding hi na ṭih deuh rua. Ṭhennak kong cu chim ti hlah, Malaysia kal paoh cu i ṭhennak a si ṭung lo. Atu zongah nang sianginn na kai. Kei ka kai kho lo, hmunkhat ah kan umṭi khawh hlei ṭung lo. Atu tham cu thawngpang zong kan i thei kho. Sianginn khar caan tal ah kan i tong kho si. Male na kal ahcun phone chawnh awk zong na ṭha lai lo. Keimah zong kan khua ah phone a um fawn lo i sau tuk pei thawng i thei loin kan um lai cu. Kan driver pa nih Arzani nih a sakmi kuhna sihseh chin timi hla thiam taktak in a sakmi cu a phun i a nolhter lengmang ko. A darling hi a pawngte ah umter duh ngai ve sehlaw ka dawhter. Dawtku, i ṭhen ding hi nangmah nakin ka zenh deuh i ka ṭih deuh. Asinain zungzal nuam tein kan umṭi khawhnak dingah caankhat i ṭhen cu kaa thim deuh bia si. Tunai i hla ka ngeihmi ah pei Zaṭana u nih Suipin le Ci timi hla a vun sak i Pio Yahma Mane, Ṭaw Yahma Ne, Nuamhnak hmun le duhnak hmun lawngah um khawh a si lo. A herhnak hmun ah um a hauh caan hi a um tawn a ti kha. Uthang, na kal ding hi ka ruat kho lo. Keimah ṭha tein degree ka lak khawh ahcun nangmah degree lak theng zong a hau lomi cu. Malaysia na kal i thil pakhatkhat a can sual ahcun ka tuar kho lai lo. Dawtku biang cungah sianlonak le thinphannak in aa semmi mitthli a luangmi ruahlo tukin ka hmuhmi nih a ka lauter. Dawtku, ziah na mitthli cu a tlak, ṭap hlah, ka lungnuam lo tuk ve hih ti buin a mitthli ka vun hnawhpiak. A chunglei ah intuar khawh loin aa zelmi thil a tam ngai ve rua. Aho theih loin din tein ik thliahmah in a ṭap. Dawtku mitthli nih lungnuam loin a ka tuah i ṭap ti hlah na duh lo tuk si le kaa let te ko lai tiah ka hnemh. Ka kutkelei cu a kut pahnih in fakpi in a hmehchih buin "U Thang kan dawt tuk, ṭhen lai kan siang lo" a vun ti pah in Ka kut thei cu fak nawn in a seh. Ka au dengmang. Ziahnak ka seh. A fak lo dingah maw na rel? Fak seh ka ti le hme kan seh cu ka thinlung na ka fahter tuk le na taksa tal fahter ve ning ka ti tiah na aw le a ṭapmi a ngamka aw khin a vun ka ti. Biachim ka van i timh ahkhin a kut in ka kaa ah ka huh. Driver pa cu ciammayi ciammayi tiah a vun au len. Suimilam ka vun zoh cu zinglei suimilam pathum a si. Kan dihlak in kan ṭum hna i minit hleinga hrawng kan i din ta hna. Tlawmpal kan kal ahkhin dawtku a ba rua, mitkuh in aa la i na ngam ngai in ka ṭang chungah aa hngil. Khua a dei maw dei lo hme ti ahkhin ka lio-ah kan phan. Motor thiarnak tilawngpi a hngaktu nih nanmah lawng nan si i motor dang hngak rih u a kan ti i breakfast ei dingin dawr leiah kan kal. Zing ni ceu chuah a von i timh lio. Vankam a hung sen i Chindwin tiva kam ah tikhu an i zel. Tikhu nih a phenh i fianginn kan hmuh khawh lomi thingkung an hung fiang. Tiva kam ah mau in sakmi innhmi tete, ungti hna an cihmi dap nih a tlak hna i ruah nih hlah maw a surh hna ti awk in a ciar dihmi karlak ah An lu ah bel le beng phun i khinh in chungkhar pawcawmnak caah ei khim ka hmu sual lai lo ti phang ngai bu le mi nih an ka zuarkhanh dih sual lai tiin changreu le fathau hutmi an lu ah i khinh in kan sinlei ah rat aa timmi kawlnu pawl zong fiang tein hliah khawh an hung si. Kan mawṭaw a thiartu tilawng a vampang chuan lomi chungah a tlang i tlaih pah in dawtku he kan dir i zinglei-ka ah chindruin tivapi chungin a hung hrangmi thlizil cu rili cung thli zong a lo lo, a dai, a thiang i mi lung a hlau. Lenglei in thlikik nih a kan chem ko nain kan chunglei tiang a kan hlanh rua lo. Kan chunglei ah daihnak taktak a um lo. U Thang, Malaysia ahcun na kal tak ko lai maw? Khua caan tu nih lairel te ko seh ka ti. Dawtku khuaruahnak lamdang ah pialpi kaa zuam. Dawtku zeitiang dah sianginn nan khar lai? Thla hnih, ṭha tuk, ngaih cim tein kan um manh ta lai tinak si cu ti. Aw si le ahohmanh khualtlawn lo siseh mu u thang. Ka lung chungin ka visa a chiah ahcun an ka auhchom lai va si kaw ti ruat buin situk hmete tlawnpi kum hmanh chuak sehlaw ka tlawng lai lo. U thang na nal ning hi. Mali na kal lai ahcun tlawnte kum a si na ti lai i na kal te ko lai cuh. Zeidang kong vun ceihpi zongah a donghnak ah Mali lei ṭheo ah kan dong. Va ral kan phan, i din loin kan lan colh i zinglei suimilam pahra hrawngah khua kan phan.